Insellmulkom u nilqgħukom għall-ewwel episodju ta' It-Triq Tagħna. Fejn se nkunu qed inżuru diversi toroq niskopru t-toroq tagħna, l-istorja tagħhom. U l-aktar importanti, ħa niskopru n-nies li jgħixu f'dawn it-toroq, għax fl-aħħar mill-aħħar huma n-nies li għamlu triq ħajja. Bonġu. Bonġu. Kif inti?
Tajba. Tinibgħu sa sinjur.
Tajba.
You're welcome.
U biex nibdew ġejna Triq Irnella il-Kalkara u ħanajdulkom għaxar affarijiet li żgur ma kontux tafu dwar din it-triq. L-isem tat-triq ġej proprju minn din il-bajja, il-Bajja ta' Rnella. U l-kelma Rnella ġejja mit-Taljan arenella, arena żgħira, minħabba l-forma ta' din il-bajja. U barra minn hekk ukoll hemmhekk kienet tingħata l-forka, punto delle forche, lill-furbani jew lin-nies li joħduha kontra l-Ordni ta' San Ġwann. Għalhekk kienet isservi ta' arena għal dawk li xtaqu jaraw il-min qed jieħu l-forka.
Ninsab fejn ċentru parrokkjali li dan serva bħala maħżen għal Malta Gas Works eżatt qabel il-gwerra. Apparti minn hekk kien serva wkoll ta' bħala knisja temporanja. Ow, ieqaf! Qabel inbniet dik proprja u dal-post hawnhekk Għereq darbtej u għandna ritratti.
F'din it-triq ukoll insibu ċimiterju tal-Lhud, illi huwa l-eqdem f'Malta u wieħed mill-eqdem fid-dinja. U hawnhekk f'nofs it-triq kont issib il-Knisja Parrokkjali tal-Kalkara, illi sfortunatament fit-Tieni Gwerra Dinjija din inqerdek kompletament. Ma mbagħad b'daw il-ġdida li rajna hemm isfel. U issa ħa taraw is-salib tal-Kalkara. Ne, mhux dak. Is-salib tal-Kalkara mibni fuq il-leġġenda tas-salib ispirata mir-rakkont tal-assedju il-kbir, illi sfortunatament kien iġġarraf u ftit ta' xurilu kif qed taraw reġa' nbena mill-ġdid. F'din it-triq, kienu joqogħdu l-familja Gonzi. U mbagħad wieħed mit-tfal tagħhom, Michael jew Mikiel, laħaq isqof. Taf? Żgur li naf, arċisqof anzi. Arċ, arċ.
Din il-parti tal-pjazza li ninsab fiha, li hija parti mill-pjazza l-kbira tas-Sagra Familja, kienu jsibuha bħala pjazza fwied. Għaliex kienu jgħidulha pjazza fwied? Għax kien isajru l-fwied. Brava!
Għax da kellkom bżonn ħafna intom tal-kalkara, tajjeb. U biex jitellgħu l-flus ħabba l-kamp nar, kienu jaqlu l-fwied hawnhekk, tajjeb? Int ma taqxiex? Mhux minn dejjem kont hawn jiena, jiena jiena mill-Isla propja. Taħt il-knisja l-qadima kien hemm xelter, illi rakkont jgħid illi intrada mix-xelter kollu u ħadd ma miet. Wisq probabbli ħarġu minn aċċess bħal da. U rakkont ieħor jitkellem dwar bejjiegħ illi daħal jistkenn fix-xelter u ħalla l-ħmar barra. Meta ħareġ ma sabux. Għax aktarx ħaduh għall-ikel. Kien hawn il-ġuħ. Minn quddiem il-knisja l-antika nistgħu naraw għaliex il-festa taqsam lil din it-triq, għaliex hemm il-każin ta' fuq. Fejn hawnhekk insibu il-każin tal-banda tas-Sagra Familja. Osseb lili tieħu l-breakfast, neħu l-breakfast.
U n-naħa t'isfel, fejn l-ewwel kien hemm iċ-Circolo Nazionale li mbagħad ġiet l-Għaqda Mużikali San Ġużepp. Fi żmienu wkoll tkun tkun għaddej minn dit-triq u tisma' l-għana Kalkariża. Nisa, battibekk bejniethom, xi pjuttost kultant kienu jmorru fuq il-goff ukoll, tajjeb. Nagħlqu hawnhekk dal-episodju, Triq l-Irnella skoprejniha. Fiha storja u kultura u fiha l dik l-għaġba it-tqija. U l-ġimgħa d-dieħla għal triq oħra sa tkunu mad-dan u san. Għamlu like, subscribe u share għaw ara ġi żewġek dak il-muqran.